Azul fell-awen ay atmaten tiyessetmatin, yal-yiwen anda yella, ad ken-ibarek Rebbi s yisem n Lmasiḥ. Nekk bɣiɣ ad d-carkeɣ yid-wen kra n tseddan seg wawal n Sidi Rebbi, Alas n ddunit, ixef wis-sin, di leǧnan ɛiden, tiseddarin tisircrin, Tisercin d asawen. Awen sidaɣ bac ikna addem ifka ismawen i kra yellan d lmal, i kra yellan d ṭṭir n igenni, i kra yellan d lḥiwan n lexla. Aman amdan ur yufri i yiman-is tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Ameɣlal Illu yesseɣli-d ɣef Adem yiwen n Adam d ameqqran, dɣa yeṭṭes, ikkes-as-d yiwen seg yiɣes seg ubeṛdi, imi ayen yerra tacriḥt-nni akken tella. Ameɣlal Illu ixdem tameṭṭut seg yiɣes-nni n ubeṛdi i d-yekkes i Adem, dɣa yewwi-as-tt-id i Adem. Adem inna, Tikkelt-agi, d tagi d iɣes seg iɣes-iw, D tacriḥt si tecriḥt-iw, ad tsusem i tameṭṭut axaṭer tettwakkes-d seg urgaz. Ad neḥbes kan dagi, donc alamma d taseddart icrin, alamma d taseddart taseddart tlata u εecrin.

Ad nwali belli tameṭṭut tettwakkes-d seg urgaz. Mi amek i yexdem Sidi Ṛebbi? Ansi-tt i d-yekkes? Acu? Amek i tt-yexdem? Amek yexdem tameṭṭut? Donc la majorité neɣ aṭas n itraductions neɣ n wigad n itraducteurs wigad d-ixedmen tira iqedsen si tɛibeṛanit ama tṛumit ama l'anglais ama taɛrabt ama teqbaylit amek i d-neɣra, sxedmen

Alma uqdi lexique biblique la cote agi d acu-t? Donc chaque mot c'est l'éternel agi tan d Yahweh mais mačči d wagi ara yellan mais nekwi la cote agi nklik ɣef la cote agi n wacu ara d-ifk. Ad twalim tatistmatin amek i kent-ixlaq Sidi Rebbi amek i kent-ixdem. Donc dagi nwali nḥaǧu tamezwayt la définition s tɣibaṛ n tismis tella

lmeɛna-ines d nnefs, d mmi-k i lawan n Sidi Ṛebbi, argaz akked tmeṭṭut ad dduklen ad uɣalen d yiwen. Iman muqel anga nniḍen akk, muqel amek yeṭṭaraddu anga nniḍen akk, siwa ɣef tmeṭṭut i teṭṭaraddvin neɣ i yeṭṭaraddvi la côte, anga nniḍen akk ad tafem côté, Exode. Exode 25, Tiqaddizanu d'un côté.

Tameṭṭut d idis n wergaz d nneṣ n wergaz. Yettkemmil côté, côte, poutre. D tigejdit. Nekkni s teqbaylit neqqar-d neqqar-d tameṭṭut d tigejdit n wexxam. Alléluia.

ad nbeddel amek ara t-id-neqqar neɣ amek amek ara t-nesselmad. Tu llan ad tesleɣ imasiḥiyen ad k-yini tufiḍ-d tiberdit-inek neɣ ur neɣ mačči d tiberdit, tameṭṭut mačči d tiberdit. Ilemmu awal daɣen forma, kiqali terni du forma, mo lemmu forma-agi daɣen mačči forma. Sur le verbe bâtir. Ibna-tt, d lebni i tt-ibna. D lebni, bana, t, usawen-agi s tɛibranit bana, s tɛibranit, kqa bana, Ṛebbi yebna tameṭṭut. Ameɣlal, Sidi Ṛebbi, d lebni i yebna tameṭṭut, i anvesti deg-s, mačči d tibeṛdict, yebna-tt. Paske d nettat i yeṭṭfen tawacult. Seg-s i d-ttlan i d-ttlan irgazen, seg-s i d-ttlant tlawin. Deg tameṭṭut tettwakkes-d seg urgaz, ama si tmeṭṭut i d-yettefra urgaz. Hallelujah! Donc bâtir, yebna-tt, d lebni i tt-yebna Sidi Ṛebbi, bana. Même s taɛrabt isem bana. D lebni

Yebna-t. D lebni-s i yebna tameṭṭut. Aya nesxen n ḍḍileɛ netta d lkuti. Ẓer lkuti exactement s taɛrabt isem-is, mais nwala bli mačči tameṭṭut mačči d la côte mais d lkuti n wergaz. D nnefs, d imekna argaz ma yeddukkel akked tmeṭṭut-is di sin ad uɣalen d yiwen. Pasku argaz mebla tameṭṭut d nnefs ula d netta. Donc c'est-à-dire bimi makin d-ixeq Adem ixelq-it-id tella deg-s tmeṭṭut. Mais makin ihin yessipaṛi yuɣal d nnefs yuɣal yesdukkel-it akked tmeṭṭut. Halleluya ittubak isem n Lmasiḥ. Ţa la parole ţa la vérité.

Tanemmirt i Yasuɛ Lmasiḥ, a ɣ-ittal d ayen ad neɣ la vérité. Donc a weltma, kemmini ibna-kem Lmasiḥ, kemmini d tigejdit n wexxam. Kemm mačči d tiberdit, lameɛna d idis, d nnefs n wergaz. Ata wacu d-yenna wawal n Sidi Ṛebbi, Bana Lmasiḥ, yebna timezgida, ibna tameṭṭut, ibna timezgida. Snat-agi leḥwayeǧ Lmasiḥ i t-ibna,

qu'il avait pris de l'être humain il a bâti ce tiwada parce que la de ultima lakin kim kim a dit tahsisen ama zewjed ama zewjed ara kim d lmasiḥ kim ibna tluleḍ d ddunit agi bu kim id lmasiḥ xata ibna kim yesɛa lmeqsud s tudert ima afud min lqaɛi kim d tigejdit nwala-t-id tura kan d tigejdit mačči d menwala i telliḍ